Ɛnna ɔhene yere abusuapanyin ne ɔhene no nyinaa, wɔde bɛtoo me ne Naboase hene anim sɛ ɔpanyin ɔsɛetu yi, sɛbe wɔate asi wɔn nsase mu a deɛ wɔyɛ wɔ hɔ no, kyerɛ sɛ Matrufoɔ ne adeɛ a, ɛnyɛ asɛm papa. Mefrɛɛ no, ɛ, ɔpanyin sɛetu yi, ɛnna ɔno kyerɛe sɛ, sɛbe n'amankɔhene ama no tumi sɛ ɔnhwɛ wɔn nsase so mma no,

ɛwɔ hɔnom a anwummere bi na mmaa no ne wɔn mma bi di mmirika wɔn ba fie. Wɔn asɛm a ɛne sɛn a wɔn se matwofoɔ bi de atuo nkraman aba asase no so nti wɔn wɔ afuom de aba abɛpam wɔn. Mese ah enti yɛkɔɔ mu no a na te sɛ sɛbe Nana Osei Twitwi ɔpanin Osei Twitwi Wɔno na ɛde m'atufoɔ no aba wo. Enti yɛtuu anamɔn, na nana bɛtwa de tia prɛko pɛ ne sɛ wɔse Yewura ne nana Mampong hene ne Gyamfi Onuo kuro no ama no. Enti ɛyɛ Gyamfi Onuo nsaase na wɔtɔn na mmom ɛnyɛ Onuo. Ɛnna ɛka kyerɛɛ sɛ, Sɛ ɛyɛ saa koraa sɛ Yewura de hɔnom ama wo de a, ɛdeɛ woatra hyeɛ. Yɛ bɔɔ no bɔɔ no bɔɔ no bɔɔ no nana ntumi nkɔ afu nansa yi ara matufoɔ no koraa bɔ boro obi apae nanim a sɛ nana bɛ ma me kwae a me dua yi wɔ ha nka mɛtumi ayi de akyere yɛ abɔ no abɔ no abɔ no baabi a ɛbɛfa biara gyina deɛ ɛhwɛ a ne sɛ ada woro ma ɛbɛba yɛ wura nim na sɛ ɛyɛ no korɛ sɛ ɔno na ɛde hɔ no ma ma na yɛ hunu tumi ama ne no.
Yewura Kyeame, mepakyɛw, wɔn na ɛyɛ abusuapanin deɛ, nanso yɛde asɛm no kɔtoo Nana Bonsu anim no, me na megyinaa hɔ kasa maa ɔhene yere abusuafoɔ, na wɔatu kwan. Na deɛ ɛteɛ nie, sɛdeɛ abusuapanin no reka no, saa na ɛteɛ. Yɛhuu sɛ Owura ɔsɛe tutu yi, wɔabɔ awura Onufu asase mu. Ɛma deɛ ɛdi kan no, yɛkɔpam no, ɔne ne sɔvia nyinaa. Wante ne ho ase. Ɛna wɔsan si akyire a, wɔde lung gas ne nkraman a wɔkita tuo, kyerɛ sɛ, yɛn maamenom, yɛn nuammaa mo ne yɛn wɔfaase mo, obiara nni hɔ a ɔtumi kɔ afuom kɔpɛ afudeɛ de ba fie mpo. Kookofuo, bɔɔdefuo, bagyefuo ne nyinaa wɔde greda adwi ato agu. Wɔdwi ne nyinaa to agu a ɛho nkrataa wɔ hɔ. Na deɛ ɛtie nie, asɛm no yɛhunu sɛ Apagyahene, wɔn na ɛhwɛ Yawura nsaase so. Nana Apagyahene, ɔno na ɛhwɛ nsaase no so. Enti yɛde asɛm no kɔto n'anim. Ɔtoo ne nsa mprɛnsa frɛɛ Owura yi, wamma. Deɛ ɛtɔ so a ɔtu nnipa anaasɛ bɔfoɔ maa no baeɛ ne sɛ, ɛyɛ ɛɛ ɔrekɔ Nkran na wakɔdi ne dwuma bi nti ɔntumi mma. Nti Nana Apɛgyahene yɛɛ sɛ. Saa na ɛteɛ deɛ a, nsɛm no, yɛmfa nkɔdan Nana Bonsu. Wɔn nso, yɛde kɔtoo n'anim, na. Enti, yɛkɔɔ Nana Bonsu nso anim de kɔtoo n'anim. Wɔn nso, ɛyɛɛ sɛ ohia fa nnwom no annu nyinaa, yɛmmra. Yɛbaeɛ. Owura Osei Tutu yi, wamma. Deɛ ɛtɔ so mmienu, wamma ne nkwar a wɔsoma maa wɔn baeɛ bɛka kyerɛɛ Nana Sir Bonsu sɛ ɛyɛ aban dadaa no a ɛyɛ Nana Akufo-Addo, President Nana Akufo-Addo aban no, wɔmaa no kɔntragye bi. Enti aban foforɔ yi a waba yi, ɛyɛ President Mahama aban yi se wɔmmra Nkran. Enti wɔbɛsrɛ kwan, ontumi mma. Ɛnna Nana ka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnkɔka nkyerɛ me sɛ ne nsa a ɛtɔ so mmiɛnsa a wɔreto afrɛ no no, ɔnhwɛ sɛ ɔbɛba. Wamma na deɛ ɛkɔsiiɛ no no enti, yɛsan de asɛm no kɔgyaa Nana nkɔsoɔ hene sɛ ɔne no bɔ owura yi akonnwa, enti yɛde kɔto n'anim a, ebia ɔka a, ɛbɛyɛ yie. Ɛno nso so, amma ka. Enti deɛ yɛhunuiɛ ara ne sɛ yɛde asɛm no bɛbrɛ Nana eh-eh-eh-dabi, yɛde kɔto Nana Saama hene anim. Ɛma owura yi baa Nana Saama hene anim bɛkaa sɛ, Ɛyɛ yɛn wura. na ama no kwan sɛ ɔntɔ nsase no. Nea ɛsɛ saa na ɛteɛ deɛ a, ɛnneɛ yɛn Nana Saman Hene mmoa yɛn na ɔmfa asɛm no mmɛto yɛn wura anim mma yɛn. Enti mobu saa a ɛyɛ Nantse se a, na saa na ɛteɛ. Nso bu sɛdeɛ Adam Adu ɛyɛ abusuapanyin mmienu yi nyinaa nsɛm a wɔbɛka sɛ na Nantse retu yi, sɛ me wura, sɛ me Nyamfo no, ɛyɛ Sakra wɔ no nsase mu. Anaasɛ wɔde nsɛm no kyea me din na ɛsɛ metɔ nsase no, moafrɛ no a, ɛyɛ ɔhene ba Bɛgyahene frɛ no mprɛnsa wamma, na kyɛ mo nso frɛ no mprɛnsa wamma, ɛna sɛbe na Samanhene frɛ no nso na ɔkɔto mo anim sɛ sɛbe kyea me na sɛbe ama mo kwan sɛ mohunu asase no, wɔada wɔn abuo. Ate de, deɛ.
Mewɔ me wura Kyame Kwadaroma ɛyɛ 2012 ɛna yɛ wura asaase a wɔde maa Nana Addo Gyamfi wɔn brɛ me wɔn brɛ me krataa sɛ me hwɛ Gyamfi Wondo nsaase no na ɔdamra yɛ wɔn brɛ me krataa sɛ hwɛ nsaase no patɔ.
Ɛyɛ yɛn Wura Akyeame ɛna ɛɛ Nana Mampong ɛne Nana Gyamase. Yɛwura kyerɛ me hɔ ni.
Mpakyɛw ɛɛ krataa a ɛfiri Nana Mampong hene ne Gyamase hene ɛwɔ baeɛ no na yɛn Wura krataa ka ho. Ɛɛ wɔ he fa?
Ɔda Roma mede ne nyinaa aba. Nti Wura mekɔ mekɔ.

Mokwahyɛ ho. Ɛhyɛ no ato yɛn wura sɛ krataa yi a ɛne yɛn di aba yi, deɛ ɛwɔ a krataa no yɛ ahodoɔ mmiɛnsa firi Tamase, ɛɛ baako firi Mampɔn, ebi nso firi Police. Ebi nso firi DCE hɔ, ɛna wɔn a ma yɛwura deɛ nka ho, ɛyɛ Mampɔn Traditional Council, ɛna ebi yɛ Circuit Court, ɛna ebi yɛ Police hɔ, ɛna DCE hɔ nom, ɛna Gyamase Divisional Council nso so.
Ɔdɔ Secretary bɛ ne yɛwura krataa ka ho.

So krataa no ɔfa ɔteaseɛ? So krataa no yɛamfa ammerɛ wo? Mesuaeɛ no berɛ no bɛkyiri mu. Awurade ama na krataa no na ne nkyerɛmu ne sɛ na Mɛnhyiahene twerɛ de kɔmaa na Gyasehene a ɔwɔ Gyama ase sɛ. Sɛbe ɛɛ nsɛm bi ba fa Gyamfi Wonoo nsasesɛm ho, na na krataa no n'amanhyanhene se wɔde ama Yewura ama no sɛbe ɛɛ instructions, tumi, sɛ ɛnam sɛ Gyamaase hyɛ n'amampɔhene ase no nti no, n'amampɔhene na ɛwɔ sɛ sɛbe. Ɛho nsɛm no, na Mampɔhene na ɛwɔ sɛ ɛdi ho dwuma, na na ɛyɛ ɛbɛyɛ sɛ Gyamase Gyaasehene na ɛtwerɛ krataa bi de brɛɛ na Manhyiahene, ɛmaa na Manhyiahene yii ano saa. Wohwɛ a ɔse to deal with your request accordingly, ɔno na ɔtwerɛ.

Enti wɔn ntam na ngo wɔ. Wɔn mu amanso, nsasesɛm, sɛbɛ, sɛtu yi ne no de wɔfa ne wɔapɛde kɔmpire aba sɛ deɛ ɔte asi nsase no a ɔno ɔɔto no. Na no mu na to baa bi he, Madaroma, ɔno baeɛ sɛ ɔno ne ɔɔpere sɛ nka ɛhɔ nsase no ɔde bɛba abɛhyɛ yɛ wura ase. Ɛna Madaroma, me nso, krataa no baeɛ he, mede kɔtoo yɛ wura anim na ɔkyerɛkyerɛɛ me sɛ daabi,

whom he deems appropriate to administer Gyamfi Ono's two lands on behalf of the Gyamase Stool. Thank you, yours faithfully, Registrar Kofi Owusu. Madam, na krataa no a medi kan kenkaneɛ no, na ɛfiri N'Amanhyiahene hɔnom. Wei nso so yɛ N'Amampɔnhene ne krakye a na ɔwɔ saa berɛ no. Ɔno nso so twerɛɛ krataa de kɔmaa Deputy Commissioner of Police, na wɔada ama ɔse krataa bi a ɛbaa krataa bi a ɛbaa no ɛbaa ne hɔnom no, ɛho asɛm na ɛfa sɛbe ɛɛ Gyamfi Onoo nsaase ho no, na ɔse sɛbe Gyamfi Onoo hyɛ. Sɛbe gyama ase ehm gyama ase eh ase na sɛbe Obi a ɔte Gyamfi Onoo akonya no so no ɔno na sɛbe ɛho nsasesɛm hyɛ n'ase ma ɔhwɛ so de ma gyama ase hene Na ɔkyerɛ mu sɛ Gyamfi Onoo akonya no sɛbe ada hɔnom bere a ne deɛ na na ɔte so na na ɔsɛe yaw firi mu Enti na akonnwa no ada mpan, na na registrar nso se ɛnam sɛ obiara nte akonnwa no so no nti no, gyama se sɛbe ɛne n'atram konnya wɔ ho kwan sɛ wɔde obi ma no kɔhwɛ Gyamfi Onnoo asase no so ma gyama se hene. Ɔdama sei na na Kragbɛ registrar so twerɛɛ. Whatever, wei yɛ twenty thirteen. Mepɛ sɛ nka mehyehyɛ nkrataa no na ɛyɛ ɛbrɛ ano brɛ ano na nka yɛ yɛhu sɛdeɛ yɛsi

Tumfoɔ Akyang, wɔn ama wobɛtie no ato yɛ wura na yɛahyɛ aseɛ firi eh, nkrataa no deɛ ɛdii kan baeɛ na wei no yɛ 2012 ɛna wei dii kan baeɛ na ɛfiri Gyamase Divisional Council na deɛ ne nsa hyɛ aseɛ na yɛ Ankɔbea Hene ano wɔ ne yɛfrɛ no Na na ɔben Ayimadu a ɔtɔ so mmienu. Wɔde ama. Ɔtwerɛ de kɔmaa Nana Osei Tutu. Ɛyɛ twenty seven September twenty twelve. Ɔtwerɛ de kɔmaa Nana Osei Tutu, Otumfoɔ Nkɔsoɔ Akwamu Hene, ne Ɔpanyin Kwadwo Amoako Hene a na ɔwɔ Gyamfi Onom.

Na nnipa koro a ne nsa ahyɛ aseɛ, sɛdeɛ medii kan kaeɛ, na ɛyɛ Ankɔbea he a na ɔwɔ hɔ. Ɔse na sɛbe wɔde tumi ama ɔpanyin ɛɛ Osei Tutu sɛ ɔnhwehwɛ ɛɛ Gyamfil no nsaasesɛm mu, ɛna sɛbe nsaasetɔn bi a akɔ so fiti 1996 ɛbɛ ɛbɛsi saa 2012 no. Na ɔmo se ɛɛh ɛɛh ɔpanyin Osei Tutu na ɔno na sɛbe ɔnhwehwɛ saa adeɛ anim. Na na ɔmo se ɔmo dii kan twerɛ krataa bi April eleventh, twenty twelve, na krataa no a ɔmo krataa wei no na ɛtwa saa asɛm no mu. Ɛno ne krataa a ɛdi kan, ya ɔpanyin twenty seven September, twenty twelve na ɔmo twerɛɛ. Wɔn ama ɛɛ Jamasi Divisional Council yɛ a na Ankɔbi Ahene ɔse ɔno na na ɛyɛ Acting Secretary. Ɔbɛyɛ no wɔ ha. Aka wɔ afiri mu. Ɔsɛ ɔfiri mu. Ɛno n'afeɛ akyi ɛna. Ɛɛ Mampong Traditional Council nso twerɛɛ ne lɛtɛ no aboa no ama medii kan kaeɛ no sɛ ɛɛ nam sɛ na ɔhene no afiri mu ɛɛ Gyamfi Onoo hene no afiri mu no nti no na ɛɛ Gyamase atena nkonya. ahyɛ sɛ anaasɛ wɔwɔ ho kwan sɛ wɔde obi ma no kɔhwehwɛ saa nsɛm yi. Nti saa krataa wei no deɛ na sɛbe na ɔpanyin, yɛde tumi no ama ɔpanyin, Jamasi Divisional Council no de tumi no ama ɔpanyin Osei Tutu dada ansa na krataa wei reba.

So saa na ɛteɛ? Me wura, dabi, mentɔn asase. Wɔn na atɔ nsase nyinaa, mede ho nkrataa rebɛkyerɛ me wura, kyerɛ no. Ɛsɛ mɛyɛ ne tiɛ sɛ bia wɔ ha o. Mɛyɛ ne ti sɛ bia wɔ ha. Wo sɛ ɔma ɔtumi sɛ bɛ tɔn ase. Saa krataa wei ɛna ɛkyerɛ sɛ sɛ bɛ sɛ tɔn ase wɔ hɔ. Ɔdawuruma, menkɔɔ safra wɔ no, ɛyɛ gyamfi wɔ no. Na wɔn de tumi no maa me no, Gyamase Gyase Gyasefoɔ ne Gyamfiwonu Gyase hene, yɛfrɛ no Nana Abɛbrɛsɛ, ɛna wɔn kɔ kyerɛɛ me Gyamfiwonu ne Sakora Wonu wɔ hyeɛ.

Ɔwɔ hɔ, na ne sɛ ɔwɔ hɔ. Na sɛ wɔahyɛ no kyineɛ, na ɛde kɔn no akɔhyɛ aberante bi nsa a, ɔma ɔnya mma no bɛkyerɛ asaase no atena ase.
Yom. Sɛ, Sɛ ka wo no, yɛmfa nhyɛ wo nsa. Ɛnnɛ yɛ Werɛ Kamasɛm nsi hɔ bio. Ɛnkɔ hɔ koraa. Ɛkɔ hɔ nom a, asɛm ato mu. Sɛ sɛbe yɛn fɔɔ no nso firi hɔ nom a, sɛbe adesom na wofiri, kɔre ni wɔ wo.

Na sɛ mbaa do na eyɛ ɔpanyin a ɔsɛ etu yi a, ɔnye ebusuapanyin baako begyina ha ka asɛsɛm bi na akye ba bi nye wonnsuae. Ntsi yɛma wɔde ma kɔmitii sɛ wɔnhwɛ mu. Ntsi ɛno so wɔn nyinaa wɔ ha bi?

Ɛna ne kura no asɛm yɛ ne sɛ ɔnsa sɛ ɔka sɛ ne deɛ wɔtwam sɛ ɛsɛ mo wohwɛ so ma deɛ fo no onee no ebi ne hɔ bio nɛ ɛnsi ɛnsi asase no so baabi a bio ɛti ɛ ɔsɛ ma mpɔn bɛba ha
ɔka ne nɛ sɛ wofɛ sɛ ɔbɛbi bi a hɔ bio ne sɛ so ɔmu deɛ ɛne na sɛ me deɛ bɛto ɔnyɛ papa koraa ɛti ɛ ɔba ha ɔkɔ sɛ abranteɛ